Кызыл борыч. Ачык капкадан башта мәче очып чыкты. Ярты урамны очып, яртысын тәпиләп дигәндәй ул күздән югалгач, капка уемында чамасыз усаллыгы авылы теле өчен кызыл борыч кушаматы алган Сәгыйлә күренде. Каш астыннан зәһәр елтыраган күзләре яхшылык вәгъдә итми иде аның. Югары оч рушаннан кәрт ачтырды Сәгыйлә. Әллә нигә бер кызык өченме, үзен-үзе юату өченме, кәрт ачтыра иде ул. Сәгыйләнең авыр холкын белгән багучылары да барлык-хөрлектән башканы юрамыйлар иде. Ә бу юлы Рушанның кәефе булмаганмы, Сәгыйләдән ачу аласы иткәнме? Хәсәнең янында бер хатын-кыз шәйләнә, Ахрысы, тиз арада иреңнән колак кагарсың, дип әйтергә җөрьәт иткән бит. Көннең-көн буена ашы аш, эше эш булмады Сәгиләнең. Кабәхәт! дип сүкте ул Хәсәнен эчтән. Әле син шулаймы? Чит хатыннар беләнме? Аз тукмаганмын икән мин сине, паразит! Бая капкадан чыгып очкан мәче дә Сәгыйлә эчендә кайнаган ачу утының бер чаткысы иде. Бал сипкәннәр диярсең Хәлимәләр тыкрыгына! дип чәпчеде ул. Нюжәли гел эзләп алу кирәк моңа, ә? Шул тыкрыкка кадәр туры кайта Хәсән. Аннан болай, бер адым атламый, киртә буена өелгән бүрәнәләр өстенә утыра да кесәсеннән тәмәке чүбенә уралган кәнфит-прәник чыгарып, Хәлимәнең атасыз үсә торган дүрт малаен сыйлый. Тегеләре дә үз иттеләр Хәсәнне. Эштән кайтканын көтеп алып, кайсы кулына, кайсы аягына сарыла, Шулар белән әверәләнеп, төн җиткәнен сизми дә Хәсән. Урамның теге башыннан, көтү узган кадәр тузан күтәреп, олы үзбәк галушы сөйрәп төшеп килүче Сәгиләнең зәңгәрле-яшелле тавышы гына аны айнытып җибәрә. Әле генә дөбер-шатыр китереп уйнап яткан малайлар җир упкандай юкка чыгалар. Хатынының холкын белгән Хәсән, бәладән башаяк дигәндәй, Тан кузгалып, атлар-атламас үз йортына таба китә. Өйгә тартмый башлады Хәсәнне соңгы араларда. Алтмышны узгач, хатыннан, йорттан бизәрмен дип, кем уйлаган? Сәгыйләсе авылда бер явызга әйләнде. Кыз чагында ягымлы иде, күз карашы белән күңелен эретә иде Хәсәннең. торган саен усаллана барды. Әйбер ди, акча дип котырды, Хәсәннең эшләп тапканын тиененә кадәр үзе барып ала торган булды контордан. Ир-атлар арасында да күп сүз ишетте Хәсән хатыны аркасында. Оят иде аңа, валлаһи. Заманында авылга бер затлы егет чутлана иде бит. Кызларның күбесе аның белән бер урам әйләнү өчен әллә ни бирергә әзер иделәр. Ә ул Сәгыйләне яратты. Күрде дә капланды, диләр инде андыйлар турында. Айдан артык озатып йөрдеме-юкмы, өйләнеп тә куйды. Бик рәхәт яшәде Хәсән туйдан соң. Бу дөнья аңа һәрвакыт шушылай матур, хатыны чибәр, акыллы, үзе мәңге яшь булыр күк тоелган иде. Баксаң, ничә ел гомер узган да киткән. Сәгыйлә әле дә матур анысы, үзен үзе бик саклады. Ә акылга килсә, әйбер җыюдан бушамады. Башкалардан узыйм, миндә булган кешедә булмасын дип, ниләр генә ташымады ул өенә, хрусталь вазалар, чәшке-чынаяк, киям, келәм-паласлар, өйне шыплап мебель белән тутырды. Шушы промтовар кибетенә охшаш өен Сәгыйдә оҗмах дип атый иде. Башкача яшәүне ул күз алдына китермәде. Ә Хәсәннең исә аерым бер уй дөньясы булды. Аңа гомере буе хыял тыңлылык бирмәде. Төннәрен дә гел бер төшне күрә иде ул. Кечкенә генә малай, Әти! дип кычкырып, кулларын сузып Хәсәнгә таба йөгерә. Аның да улына таба йөгерәсе, күтәреп кочагына аласы килә. Ләкин җиргә береккәндәй, аякларын атлый алмый. Шундый. Үкенечле авыр хис белән шыбыр тиргә батып уянып китә иде Хәсән. Гомер уза торды, хатынында булган вакчыллык, әйбер чире берзаман узар, ул да бала турында уйлана башлар дип көтте Хәсән. Ул көн килмәде. Хатыны берничә кат көмәнен алдыртты, Бала турында ишетергә теләмәде. Хәзер хәер чыгарттырам ди менә. Кем алардан рәхәт күргән? Үзем өчен яшим мин, дип кырт кисте. Сәгилә хәтта Хәсәннең салгалый башлавын, үзеннән бөтенләй үк читләшүен дә сизәргә теләмәде. Нидер аныңча булмаса, Кулда ни эләксә, шуның белән Хәсәнгә орап, юаш ирен кыерсытудан ләззәт ала иде. Урам бетереп, акырып килүче Сәгыйләгә якынлашкач, Хәсән туктый калды. Нәрсә терәлеп каттың, уҗым бозавы? Кайтасыңмы, юкмы анаңы сатыем? Хәсән, күтәрелеп, хатынының котырган этнеке кебек ялтыраган күзләренә карады. Яулык астыннан тузгып чыккан чәчләре, озын күлмәк өстеннән кигән халаты, олы галушлары белән Сәгыйлә урман пәриен хәтерләтә иде. Берәү эндәшми торгач, Хәсән, тынычлыкны бозып, бер генә сүз әйтте. Юк. Нәрсә юк? Чушка! Юк дип тора ишу. Кайтмыйм мин, Сәгыйлә. Бер әйтә башлагач, тизрәк бетерим дигән кебек, атна буе эченнән кабатлап йөргән сүзләрен бер тында чыгарып салды Хәсән. Кайтмыйм, и все, Хәлимәгә йортка керәм, балаларын да бергәләп күтәрербез, әле миндә көч бар. Барысы да өйләнеп бетмичә үлмим әле мин. Яшәргә булган теләгемне син генә сүндереп яткансың икән. Хәлимә мине хөрмәт итә, ул миңа чүпрәк кебек түгел, ә кеше итеп карый, беләсеңме? Сәгилә иренә сөйләп бетерергә ирек бирмәде. Әстәгъфирулла, җаныгызны алам бит икегезнең дә! Әйткән иде аны Рушан, минем өстән не дождетесь! Кара син аны, маңка базын! Әйтәм аны, теге көнне кибеттә сине яклап маташа, кешелеген тап дисең син Хәсән абыйның, дигән булып. Иманын кыям хәзер мин ул чәчбинең! дип уйнаклый башлаган Фәгыйләне Хәсән якасыннан эләктереп алды да, өйләренә таба өстерәде. Кире уйлау юк, диде ул, гомер иткән йортыннан киемнәрен генә кереп алды да Хәлимәләр ягына юл тотты. Икенче көнне бөтен авыл шаулады. Хәсән Сәгыйләсен акылга утырткан, дөньяга сыймый иде кызыл борыч, менә тотып калды борынын. Күлмәк ыштанын бер төенчеккә төйнәгәндә Хәлимәгә йортка кергән Хәсән, Вәт агай, ә ир егет икән ичмасам! Кайсысы хуплады бу эшен Хәсәннең, кайсы аптырады. Ләкин Сәгиләне яклап берсе бер сүз катмады. Киресенчә, бөтен авыл берьюлы җиңел сулап куйган кебек булды хәтта.